Salam gadyrdanlar. Açar rubrikamyň ilkinji sany. Gahar, zäher. Şu gün gahar we gahary emele getirýän gormonlar näme? Şunaçalem, gahary emele getirýän gormon kortizol diýip atlandyrylýar. Ol biziň öz bedenimizden işläp çykarylýan gormon. Böwrek asty mäz bar, şol mäz kortizoly işläp çykarýar. Diňe gaharda däl, stres ýagdaýlarynyň hemmesinde, gorkuda, gaharda, hasratda, gynançda, şunuň ýaly duýgular bolanda biziň böwrek asty mäzimiz kortizol işläp çykarýar. Ýaňky stresleri bizde döredýän gormon şol. Indi aslynda gahar nämeden emele gelýär? Eger gahardan üstün boljak bolsaň, şoňa göz ýetirmeli. Ilki bilen akyl ýetirmeli zat, hemme duýga, ol gahar bolsun, ol öýke bolsun, ol gorky bolsun, ol gussa bolsun, ol bäsdeşlik, basdaşlyk ýa göriplik bolsun, Ýa begenç bolsun, ýa guwanç bolsun, ýa-da howsala bolsun, hemmesi, ýa alňasamak bolsun, bular duýgy. Şu duýgulaň hemmesini işläp çykarýan, öndürýän enjam, ynsan bedeniniň kompýuteri, bizi dolandyrýan apparat bar, beýni. Indi häzir ylmy dille aýtsaň bu yr giden terminleri sanamaly bolýar. Men ýöne esasy aýdasym gelýän zat alymlaryň ine şu kitaby okap gutardym umuman neýrobiologiýa beýnini öwrenýän alymlaryň soňky ýigrimi birinji asyrda, ýigriminji asyryň ahyrynda eden uly açyşy, Aristoteliň aýdyşy ýaly, adam doglanda apbakja, arassaja tagta ýaly doglanok, eýýäm beýnisinde hemme zat bar. Çaga enäň göwresinde Allahyň döreden ynsany entek üç hepde wagtynda enjamda görende lukmanlar enäň göwresindäki çaga üç hepde wagtdan eýýäm kijijik kijijik kijijik zerre ýalyjak öýjükler ýanyp başlaýar. Çagaň beýnisinde neyron birleşmeleri emele gelýär. Bu näme diýdigi Dünýä inen çagada-da eýýäm ýaňky beýni birleşmeleri beýni taýyn. Şoň içinde eýýäm duýgular emele gelýär. Indi men biz uly adamlar hakda esasy gürrüňimiz gahara nädip erk etmek hakda bolansoň, şol gahary dolandyrýan bedenimiziň esasy akylyň, paýhasyň, aňyň ýerleşýän ýeri neokorteks, ýagny oňam maňlaý bölegi ynha şu ýerde ýerleşýär. Oňa täze beýni hem diýýärler, sebäbi iň soňky açylan beýni bölegi adam bedeninde. Şol ýerde Razym diýilýär. Men aň diýip alýan. Türkmen edebi diline doly terjimesini bilýän nisem ýalançy, ýöne biziň aňymyz şu zatlary dolandyrýar. Indi, aýdaly, bir zada gaharymyz geldi. Ulagy dolandyryp barýardyk, öňümizdenem biri pete-pet çykdy, biz şol wagt ulagy togtatmaly bolduk, gaharymyz geldi. Indi şu Barmaly ýerimize barýançak ýaňky eýlesine-beýlesine seretmän ýoly kesip geçmek islän ýolagça gahar edip, baran ýerimizde-de ýa-da işimize, öýümize barýan bolsak, şony biz çykarman, unutman, kellämizde saklap, şol gahary saklap bilýäs. Ýöne şol bir wagtyň özünde unudybam bilýäs. Ol biziň özümize bagly. Indi gahar duýgusy, men ýaňy aýtdym-da, doglanda adam eýýäm geninde belli bir häsiýet bilen dogulýar. Ol nireden gelýär? Ol geninde bar, aýratynam ejeden-kakadan geçýär, hemem Eýýäm. Asyrlar asyrlar asyrlar boýy adamzadyň emele gelmeginde genetiçeskiý ýagny geninde emele gelýän duýgular bar. Ýöne şol duýgyny öz duýgulamyza erk etmek biziň özümize bagly sebäbi biziň beýnimiz her millisekuntda işläp dur. Her bir herekedimizi, her bir aýdýan sözümizi, her bir ädýän ädimimizi, iň täsinýerem kellämiziň içindäki millionlarça pikirleri beýni emele getirýär, özleşdirýär, siňdirýär, Onsoň şoň netijesinde-de bize zerur pikirimiz esasynda zerur duýgulary emele getirýär-de, duýgularam bize gormonlary emele getirýär. Esasy iki sany gormon, adam beýnisinden işlenip çykarylýan gormon, olaryň biri şatlyk gormony, ikinjisi stres gormony, endorfin bilen kortizol. Kortizol, strese jogap berýän gormon, endorfinum şatlyga jogap berýän gormon. Indi, biz endorfin işläp çykarasymyz gelýämi ýa-da kortizol, ol diňe özümize bagly. Ynha, şu günki gürrüňimiz şo hakynda. Gaharmy, zäher diýýänim şoň üçin. Biz zäher bilen iýmitlenesimiz gelýämi ýa-da gahar bilen? Şuny saýlap bilýäs. Nädip diýersiňiz? Edýän pikirimiz bilen. herekedimiz bilen, aýdýan sözümiz bilen. Indi aslynda geniňden mysal üçin gaharjaňlyk häsiýetiň bar bolsa, ejeňden, kakaňdan şuny ýaly geçen bolsa, soňam kemala gelen döwrüňde aýratynam on iki ýaşa çenli bu häsiýet aýrylyp gitmän gitdigiçe berkän bolsa, ösen bolsa, öýke, kine ýa-da gahar, onsoň Ýaşyň ulaldygyça, elbetde, muny dolandyrmak aňsat däl, ýöne islän wagtyňda, islän ýaşyňda şony togtadyp bolýar. Nädip? Üns bersek. Eger biz üns bersek şoňa, iň esasy zat üns. Biz nämä üns berýänligimiz. Mysal üçin, gahryňyzy getirdiler. Gaty gaharyňyz gelýär. Edil şo pursatda aşhana girip bir bulgur, buz ýaly suw, buz ýaly diýsem hem bokurdagyň galýança ýa-da sowuklaýança o derejede dälde diýjek bolýanym, şol suwy içip özem içýän suwuňyza üns berip, içiňdenem Alhamdulillah, içmäge suw, iýmäge çörek beren Allaha şükür diýip şo suwy içip görüň, gaharyňyz aýrylar. Ýa-da halys bolmasa gaty gaharyň gelende aşhana baryp gap-çanak ýuwup başlaýaň, ünsüňi başga bir zada gönükdirjek bolmaly. Şo ýagdaýda gaharyňa erk edip bolýar. Onuňam iň esasy zat gahary nädip ýeňmeli, gahary döreden, gahary emele getiren bir ynsany ýigrenmeli däl. Eger ö, onsoňam ony günäkärlemeli däl, kimdir biri meň gaharym getiripdi. Sebäbi, a, hawa, belli bir aýdylan söz, belli bir edilen hereket daş-töwerekdäki size täsir edendir we siziň şonuň netijesinde gaharyňyz gelendir, düşnükli zat. Ýöne ol daş-töwerekdäki bir ynsan ýa-da belli bir ýagdaý siziň beýniňiziň içine girenok ahyryn. Beýniňiziň içindäki pikirleri diňe siziň özüňiz dolandyrýaňyz. Onsoň şol daşky ýagdaýda siziň gaharyňyzy getiren şol bir sözi beýniň içine salmalymy ýa-da salmaly dälmi, ony biziň özümiz çözýäs. Şoň üçin zäheri saýlaýasmy ýa-da gahary, ol bize bagly. Ýa-da beýniň iýmiti, esasy iýmiti Pikir. Näme hakda pikir etseň, beýni şoň bilen iýmitlenýär. Onsoň biz beýnimizi zyýanly iýmit diýäs-dä, fast food bilen iýmitlendirsegem bolýar, pitsa, gamburger, ýene bir zatlar, fri. Ýa-da beýnimizi peýdaly iýmitler bilen iýmitlendirip bilýäs. Peýdaly bir salat iýip bilýäs, kaş iýip bilýäs saýlap, gaýnan tüwi iýip bilýäs. Almaýy bilýäs. Ol bize bagly. Bedenimizem edil şon ýaly, ýöne iň esasy zat beýnini özümiziň dolandyrýanlygymyza we oňa duýgulamymyz bilen erk edýänligimizi unutmaly däl. Onsoň oňa zawisimist diýilýär. Emosionalnaýa zawisimist köplenç şoň gol astyna düşýäs. duýgularyň we duýgular bilen baglylykda ýaşap başlaýar. Indi kortizol diýdim, endorfin bar. Endorfin himiki düzüm gormony emele getirýär beýnide, şatlyk gormony. Nädip emele getirmeli? Köplenç iýmitden gözleýäs. Bir zada gaharymyz gelse, Ýa-da, aýdaýly, gaty ýadan günümiz elimize ep-esli şokolad alyp iýesimiz gelýär. Ýa bir giden tort iýýäs. Süýjüden doýaýjak bolýas. Süýji bilen özümizi kanagatlandyrjak bolýas. Ýöne şol pursat biz beter zyýan edýär. Ol wagtlaýyn effektini berýär. Hakyky endorfin gormonlar toplumy beýnimizden haçan köp mukdarda çykýar, haçanda biz kanagatly bolan ýagdaýymyzda. Edýän işimize, mysal üçin, men keşde çekýän diýeli, Bir owadan ýakany keşdeläp boldum, ýa-da köýnek tikýän. Şo köýnegi tikip dyndym. Biri maňa zakaz berdi, menem şo köýnegi tikdim. Bir gijede irden gelip ýaňky zakaz beren köýnegi alyp gitdi. Begendi, ylaýjak boldy köýnek. Ynha, edil şo pursat men öz-özümden şeýne bir kanagatly, eden işime, şol işi tamamlandygyma, meň müşderimiň şeýle hoşal bolup gidendigine men begenýän şo pursat meň beýnimde birgiden endorfinler emele gelýär. Şoň üçin her bir ýagdaýda endorfin gormony emele gelip bilýär. Ýöne biz bir zada düşünmeli, duýgular Beýnimizi dolandyrýar, ýöne duýgularyň üstünden näme hökmürowanlyk edýär beýnimiz? Beýnimizde biziň aňymyz hökmürowanlyk edýär. Sebäbi biz pikirleri emele getirýän zat näme? Hemem köplenç bizde kortizol, ýagny stres gormony emele getirýän duýgular köplenç bizde gorky ýa alada bolýar. Biz çagalarymyzyň geljegi üçin gorkýas. ýa-da her bir zatdan aladalanýas, ertirki günümizden aladalanýas. Iň täsinýerem köplenç adamlaň togsan göteriminde geçmişdäki ýatlamalaryň netijesinde-de kortizol duýgusy, gormony emele gelýär. Sebäbi köplenç istesek-istemesek belli bir ýagdaý Günde gündeki ädimimiz bizi geçmişdäki belli bir zady ýatladyp durýar. Hatda mysal üçin şu wagt bulka bişip duran ýerden geçip gitseň şoň ysyn alsaň ýa-da çörek bişip duran ýerden geçip barýarkaň çöregiň ysyn alsaň aýdaly ejemiz şeýle tagamly çörek bişirýärdi eýýäm biziň çagalygymyz göz öňümize gelip gitýär. Ýa-da bir owadan reňkli mata köýnek geýnen biri geçip barýar. Soň şo matada bir köýnek tikinjek bolduk. O köýnegimizem gowy tikilmedi, tikinçi zaýalapdyr. Soň şo köýnek geýip bilmedim. Şo matanam ýigrenýän, tikinçinem ýigrenýän. Şo pursat şol köçeden geçip barýan başga bir zenanyň egnindäki nähilidir bir mata sizi eýýäm gussa batyrdy. Ana şuňa duýgy baglylygy diýilýär. Eýýäm biziň ýatlamalarymyz biziň beýnimizde birgiden duýgulary emele getirdi. Nirä barýanlygymyz, näme üçin barýanlygymyzam şu pursat, edil belli bir pursatda ýadymyzdan çykýar. Ynha, şoň üçin biz beýnimize erk etmegi öwrenmeli we esasy zat Zähermi ýa-da şeker? Biz beýnimizi näme bile iýmitlendirýäs, ine şu hakda kän gezek, kän gezek pikir etmelimikä diýýän. Beýnimizi gowy pikirler bilen, gowy niýetler bilen, ýagşy niýetler bilen iýmitlendirip dursak, öz-özünden biziň beýnimiz endorfin işläp çykaryp başlaýar. Oňa endik edýär. Siz Näçe köp göterseňiz beýniňizde belli bir pikir ýa belli bir niýeti onda soň wagtyň geçmegi bilen endik edýär. Biziň aňymyz şoňa endik edýär. Hemem beýleki janly-jandarlar bilen tapawutlykda bize beýik Ýaradyjynyň beren ullakan paýy şol berlen dolandyryş apparady bar biziň beýnimiz dünýäniň ähli döredilen kompýuterleriniň hemmesini jemläňdede bir adam beýnisiçe bolup bilenok muny eýýäm hemme alymlar aýdýar ýöne şony dolandyryp bilmegiň özi Ynha, esasy mesele şo bolup durýar. Beýnimizi dolandyrmak, iň, biz ýatan wagtymyzam beýnimiz işläp dur. Ýatýan wagtymyz, uklan wagtymyz şeýle bir uly, uly möçberde biziň bedenimizde diňe beýni däl, bedenimiziň her bir öýjügi işleýär. Ýatan wagtymyz. Ýene bir zat bar, ynha, ekzamenlere taýynlyk görülýän bolsa, mysal üçin, şu gün bir zat okadyň, öwrendiň, onsoň ukyňy almanam, aýdaly, ekzameni tabşyrmaga gitdiň. Neýrobiologiýany öwrenýän alymlar, şeýtseň, şol ekzameni tabşyryp Bilmersiň we okan zatlaryň hiç birem aňyňda galmaýar diýip aýdýarlar. Näme üçin? Sebäbi biziň uzakly günki kabul edýän daş-töwerekden, okaýan, eşidýän, görýän hemme zadymyz, ýaňky informasiýa, habarlar biz uklan wagtymyz Beýnimiz özleşdirilýär-de, gysga wagtlaýyn ýat bar, ýa-da uzak wagtlaýyn ýat bar. Şeýdip, tekje-tekje-tekje edip, biziň şu günüň dowamynda ähli başdan geçirenlerimizi ýadymyzda berkidýär. Diňe uklan wagtymyzda şu emele gelýär. Şony unutmaly däl. Şonuň üçin ukam iň wajyp zatlaryň biri. Ýöne gün dogmaka oýanmak ondanam wajyp. Bu hakynda enşallah indiki postlamda size aýdyp bererin. Ýöne hemmäňizden içek haýyştym. Beýniňizi zäher bilen däl, zäher bu gahar. Gussa, hasrat hemmesi zäher şoň, kortizol. Zäher bilen iýmitlendirmäliň, özümizi şeker bilen iýmitlendireliň. Men ony şeker diýip atlandyrýan türkmençe, endorfin, endorfin bilen iýmitlendirjek bolalyň beýnimizi. Hemmäňize men şuny arzuw edýän.